Il-lenti tagħna illum qabdet l-agrett abjad. Kull parti tal-agrett abjad għandha skop speċifiku, mit-tul tas-saqajn, il-forma tal-munqar, l-elastiċità tal-għonq u saħansitra l-pożizzjoni tal-għajnejn. Kollox maħsub biex dan l-agrett jirnexxilu jaqbad il-priża tiegħu b'kapaċità kbira mill-ambjent li rari jwarrab minnu, dak tal-ilma baxx. F'pajjiżna din l-ispeċi tista' titgawda matul is-sena kollha, speċjalment fl-inħawi tas-Salina. Ara xi ġmiel ta' żfur! Ohh!
Sabiħ ħafna, eh? Ħafna sabiħ, ħafna, ħafna, ħafna. Jiena llum qed nieħu gost, għax hawn Ruben qed. Illum biss qed tieħu gost?

Neħdu pjaċir għal din is-siegħa għax verament hija xi ħaġa li lili taffaxxinani u kif qed nagħmlu issa li qegħdin niżviluppaw is-sett tagħna proprju quddiem għajnejn it-telespettaturi iva. hija xi ħaġa ehm, illi hekk qatt m'għamilt bħalha, allura qed nieħu pjaċir nagħmilha.
Iva, anka jiena. Mela, issa. Jiena qed nieħu pjaċir nara propjament. Mhux, vera x'tara ssir. Eh, issa fim tal-fej Ruben, inti għamilt dak it-tape. Biex nimxi miegħu.
Għax did-darba, flok qed tisboħ minn fuq għal isfel, jew forma ta' slaleb, qed jimxi. Forma tiegħi.
Jew tiegħi li li jgħidu li salib. Eh, qed timxi b'mod diagonali. U allura t-tejp għenek biex. It-tejp għenek biex ovvjament meta tkun fuq il-ħajt qed timxi għandi gwida. X'in kellek ma tagħmilx it-tejp, inti meta tibda. Tibda tajjeb u tispiċċa min jaf li ma disin tispiċċa tagħmel. U jien nixtieq li d-direttur Jurina ftit id-differenza bejn dawn it-tnejn għaliex Mela, qed nagħmluhom it-tnejn illum, Karlo, mhm. vera? U jekk tara mill-viċin, għax dak sar b'mod diagonali u dan sar b'mod il-fuq u l-isfel, se tara id-differenza bejn iż-żewġ
Eżatt, qed turi hemm id-differenza bejn żewġ ħitan. Il-kulur ivarja ftit għalkemm it-tnejn bil-kulur debini. Imma l-effett tal-pattern eh, kif U l-effett kif qed joħroġ veri inti skont jekk inti għandek kamra tas-sodda jew għandek kamra tal-pranzu li tixtieq tagħmel daw l-effetti fuq il-ħajt għandek daw l-alternativi x'tista' tagħmel. Mhm. Dan iqarreb ftit lejn l-idea. Mod ċar issa, grazzi. lill-kamerament tagħna. Mela, iċ-ċar iqarreb ftit daqs li kieku qed tagħmel wallpaper. Is-sabiħ hi li inti mhux qed tuża l-wallpaper imma qed tagħmlu inti u qed toħloq dak l-effett. Veru, eh, qisu wallpaper toqgħod tqis. Iva, l-ieħor tajjeb, pereżempju jekk għandek eh, bib kbir jew tieqa kbira u inti trid li jkollok rifless tad-dawl li jidħol minn ġod tieqa u joħloq dak l-effett isu isu qed qed- qed joħorġu il- ir-raġġi, id-dija. Allura tagħmilha b'mod diagonali. Din l-interpretazzjoni tiegħi. Hmm. U li għadek kif tajtni idea, kemm sabiħ li naqsmu għal kreativita x'tispira lil xurxin meta iva, iva. Inti qed li isu jekk ikollok bib. Mhm. Min qed ngħid ara jkollok bib ikraħ jew li dejqek Tista' tiżbaw, pereżempju. Iva, iva, tista' tibqa' għaddej bil-ħajt bil-bieb kollox. Illum il-ġurnata qed issir ukoll trend internazzjonali li inti jkollok kamra il-kelma eżatt insejt x'inhi, imma qisek tfajt dlanda żebgħa u fejn il-qatt u żbajt kullum kien kulur wieħed. Hija idea Ġorġjana, ġifieri ġej miż-żmien l-era Ġorġjana fl-Ingilterra dak iż-żmien aħna konna taħt l-Ingliżi ovvjament, u tagħti dehra kompletament differenti tal-ispazju tiegħek. Fil-fatt, anke l-idea tal-istudio, li aħna dejjem indawru naraw x'ħa nivvintaw u dejjem inpoġġu affarijiet ġodda, hija biex aħna l-istudio dejjem nagħtu ideat lin-nies ta' x'jistgħu jagħmlu anke b'affarijiet li diġà għandhom id-dar. U kif nistgħu nżejnu bihom, kif nistgħu nirranġaw, kif nistgħu ndawru. Jiena id-dar. ma jkunx hemm oġġett li jibqa' dejjem fl-istess post. Naf, għax meta nara xi ritratt, inkun naf li hija dik ir-rokna, imma dejjem tidher differenti. Eżatt, eżatt.
U ngħid ara Carlo reġa' biddel xi ħaġa. Imma hija xi ħaġa sabiħa. U naħseb il-bniedem ikollu bżonnha dil-ħaġa illi ibiddel daqsxejn l-ambjent tiegħu. U s-seba' għalhekk togħġobni. Għax illum għamiltha. Ħa tbiddel. Għada dejqitni.
Eżatt.
U erġa' jġib ta' blu, per eżempju. Ok, jew għamil ta' bajda. Jew għamil ta' bajda.
Jiġifieri, iż-żeba tista' tbidlilha l-kulur x'ħin trid u meta trid fil-verità. Ħafna nies jaqtgħu qalbhom mill-kedda li jridu jqogħdu jresqu l-qamara biex jisbu imma dik hija parti mill-evoluzzjoni tagħna bħala nies, għax inti ovvjament iktar ma tikber fl-età, iktar gosti jistgħu jinbidlu. Imma forsi jista' jgħidilna ftit aktar Ruben, Il-pinsell jgħinek ma tagħmilx diżastru jew le, mhux hekk, Ruben? Ifhimni, l-aħjar dejjem li inti ovvjament ħa tgħatti. Jiġifieri dejjem qabel l-għamara normalment aħna ngħattuha bil-plastik. Imma pereżempju hawnhekk għandek motti wisa' ta' metru u xorta m'intix qed iċċappas iktar. Biżżejjed, inti metra biżżejjed. Jiġifieri importanti x'pinsell tuża wkoll, hu mhux xi wieħed ifexfex. L-għodda dejjem trid tkun ovvjament adattata għal ġob li tkun qed tagħmel għax pereżempju rollers Jeżistu ħafna tipi bniet, jeżistu ħafna tipi, ġifieri għad jiddependi għal xiex għax kuq qed tagħmel. U din iż-żeba bil-pinzell mhux bir-roller. Bil-pinzell, din iż-żeba bil-pinzell, ovvjament kif edna qabel, eh, skont kif tapplika l-pinzell, ovvjament ħajkollok texture differenti. Ekku.
Grazzi Ruben, eh, eh? X'taħseb? Immorru naraw x'ħad tgħidilna Gwen. Tajt. Iju, għandu kurzita.
Għandu xi riċetta ġdida.
Nimmaġina, ħanna raw. Idea ġodda, tista' tagħmel bl-affarijiet li jifdallek. Ekku. Jiena sakemm sakemm ikun hemm. Tmurx issa llum ukoll imma. Le, llum le, mhux sejjer, imma mejjed biex imbabas naqal ħajt biex nara. Kif jekk eh?
ikollix il-glitters nagħmel naqgħa taħt għajnejja hekk biex nidher naqri iktar. Eh, Peress li figorin.
il-makeup. Peress li figorin. Gwen, fidejk.
Żmien is-sajf u l-smoothies vera jmorru tajbin. Inti jogħġbuk l-smoothies? Jiena jogħġobni kull tip ta' frott. Ekku. Speċjalment dak li jkunu ħaj wasal biex jitlaq. Eżatt. Idea tajba li nasruħ. Eżatt, namlu smuti. Aħna illum kien fadlinna l-frawli, kien fadlinna l-banana u ftit ġus tal-larinċ. Tajjeb li ngħidu li wieħed jista' juża kwalinkwa frott li għandu u jkun kreattiv kemm jixtieq. Imma aħna llum għandna dawn l-ingredjenti, ħa nagħmlu kollox ġo dan il-blender u ħa jiġi bħala smoothie. Bħalissa hekk f'naqra dik ix-xemx hekk fuq il-baħar jinżlulna għasel, għax ovvjament xi ħaġa friska, xi ħaġa bnina bħal dejjem bħalma nagħmlu dejjem nippruvaw li aħna.
Da wieħed jista' jżidlu wkoll is-silġ. Eh, is-silġ ovvjament, imma meta jagħmlu mbagħad għax inkella jiġi ħilma. Jekk jisħan mal-komplement, ġifieri. Per eżempju, dil-banana kienet qed tiswiet. Eżatt.
Ovvjament, mhux se narmuha u kemm ma nitħnu kollox. Dan il-każ ħan nitħnuh mal-frawli. Jiena ħan il-ħaqna melek, kumbat inkompli, inżid.
Eħe, il-liquid, għax zitlu il- Mela, ħana jidu l-om ġzidna. ħan zidu il-frott issa li kolkom sewa, ġifri kwalunkwe frott huwa tajjeb.
U il-jogurt, il-jogurt normali, għax mux ħajqodu kollha nkella ma jekk ħanitfawhom kollha. Taħseb? Eħe, għax miktub.
U

Mela, f'temp ta' ftit sekondi. Litteralment sekondi.
Ekku, l-ismuti tagħna huwa lest. Issa aħna ħa nqilbuh ġol-kontenatur, imma min irid ovvjament iqiegħdu ġo bottle u jieħdu pereżempju x-xogħol miegħu jew il-baħar jista' wkoll. Nferrawh, ara kemm ġie sabiħ. Iħajrek, hux veru?
Anke l-kuluri sajfin hekk. Vera ġi sabiħ. Tu għattajt minn frott li kien ħajitla għamilna smuti. Kem zidnilu ftit jogurt u ħalib. U ftit eh, mera tal-larinġ f'dan il-kas. Mhm. Imma jiena vera nixtieq nduqu għax vera qed ħajjarni. Cheers.
Cheers.
Da naqra silċ jon su għax eh. f'da temp perfett naftit zaħira silċ ġifiri jek xarba vera li it's very refreshing, eżat, u u kol ovvjament tajba għas-saxħa tagħna. U samila 50 sekondi. 50 sekondi, ġifiri jek per eżempju qabel ma tmorru xogħol, per eżempju tkunu tiddu tagħmlu xi ħaġa aktar malaj imma mhux dejjem ilma, tagħmlu xi ħaġa bħal smoothie u tużaw l-affarijiet li jkunu ħa jitilqulkom. Tajba wkoll naħseb jien għal dawk it-tfal żgħar li forsi ma jkunux daqshekk ċerti jekk iħobbu x'ċertu frott jew le. Inti tħobbu donnu għax mill-ewwel tibqa' nieżla. Vera ġi tajjeb.
Eħem, tajba wkoll mhux għal fasi fasi drinkers le. Fasi eaters.
Insomma, ċaħġa hekk. Għal dawk, għal dawk, hello. Em, Intek Iġifieri. kont, eh? Ħana Naf. mluha ċara. Imma mbagħad Mbagħad rajt.
Illum, illum ma żommok ftit qaft biex iżommok biex ma. Ejja ma noqgħodux nitkellmu u niftħu l-kodba. Iġifieri dak kien kollox mir-riċetta tagħna tal-lum. Inta u diħla.
Nintaqgħu f'programm ieħor u nagħmlulhom xi ħaġa dejjem nirriċiklaw l-ikel tagħna.
Brava Gwen, passoltu, grazzi moli u kol, eh, tal-paċenzja li tiħu bina. Hmm, tajba, tajba, niprofa zgur Gwen. Mela, issa wasal il-moment li nitkellmu mal-misidna li jmiss li Dr. Sandra Ġuż Darmanin li hija biologa Marittima u li llum għażiltilna topic li hekk, jiena niggusthom ħafna dawn il-kreaturi, iż-żwiemel tal-baħar. Bl-Ingliż nafuhom bħala sea horses iktar. Taf li qatt ma rajt wieħed, vera nixtieq u ta' spiss mort nogħdos anki f'pajjiżi differenti għax inħobb jiena naturalment u qatt ma rnexxieli nara wieħed. Mhux faċli tarahom, issa ħa nitkellmu naraw għal xiex dwarha.
Però huma Kreaturi partikolari ħafna, il-forma tagħhom. Hekk hu.
Għandhom rashom tixbah il-żiemel, għalhekk huma jgħidulhom seahorses. U anki kif jgħumu, jgħumu b'rashom 'il fuq u jgħumu dal-mod, jiġifieri mhux bħal kif tgħum ħuta normali, għax huma fil-verità huma bħala, huwa tip ta' ħut, speċi ta' ħut. Jiġifieri taħt il-ħut jaqgħu. Eżatt, hekk hu. Imma vera, jimxu dritti ħafna, they're always head up high, hekk.
Imkabbrin qishom. Eżatt, eżatt. Kollha l-istess jew hemm ħafna speċi differenti? Fil-verità hemm xi ħamsin speċi differenti u hemm anki daqsijiet u kuluri differenti skont minn fejn jinstabu. Issa, hemm minnhom illi milhomx li nstabu qed tgħidilna. Iva, fil-verità.
Waħda mir-raġunijiet hija minħabba f'li mhux faċli tarhom ukoll. Allura u anki daqsijiet differenti, hemm minnhom żgħar ħafna, sa tipo ċentimetru u nofs, ġifieri immaġna biex tarah wieħed żgħar daqshekk, imbagħad jekk imur jistaħbilek kemm tkun iktar diffiċli. Fil-fatt hemm xi erbatax minnhom li għadhom kemm instabu dal-aħħar ftit snin. U min jaf kemm għad irridu nsibu. U min jaf kemm għad ma nafux aħna x'hemm fil-baħar. Fil-fatt għandhom mod stramb ħafna ta' kif jirriproduċu. U jirriproduċu f'numri kbar. Iva, ħafna. Fil-fatt, Il-mara u r-raġel dawn hemm dak il qisu courtship ngħidulhom kif jinnamraw naqra u dawn dawn huma jagħżlu l-partner għal ħajjithom kollha. Leali. Hekk u leali.
Eżatt, eżatt. Jagħżlu partner li dejjem huma ħa jżommu l-istess partner. Hawnhekk nistgħu narawhom fil-fatt qegħdin flimkien hemm dak il-courtship behaviour bejniethom qed jinnamraw. Xi ġmiel.
U hawnhekk nistgħu narawhom kif ikunu mqabbdin ma' xulxin, jużaw denbhom kif qed tara fil-filmat. Hawnhekk qed naraw il-mara qed tpoġġi l-bajd f'dak il-pouch li għandu r-raġaġ. Ir-raġaġ għandu qisu but u l-mara titfa' l-bajd ġo fih. Ara.
Ekku.
Mbagħad ir-raġel ħa jżomm dak il-bajd għal numru ta' żmien, ġifieri fil-fatt ħa jżommhom għal xi xahar u nofs, u ħa jieħu ħsiebhom, ħa jgħum bihom u eventwalment dawn ifaqsu. u r-raġel iwellidhom. Fil-fatt meta jwellidhom daw ikollu anki kontrazzjonijiet, jiġifieri l-istess bħal. Jiġifieri vera maqluba f'dan il-każ ir-rwol. Hawnhekk nistgħu naraw fil-fatt ir-raġel qed iwelled u kemm huma ħelwin iż-żgħar għadhom ħerġin hemmhekk. Dawn meta jwelldu jwelldu numru kbar, jiġifieri dan jista' jkollu sa eluf ġo saqajhom. nistgħu narawhom ħerġin u ftit ftit, hawnhekk qed narawhom ftit ftit, imma ġieli meta joħorġu, ġifieri jkun kull meta kull darba li jkun hemm kontrazzjoni joħorġu numru. Mhux ħażin hawnhekk qed narawhom fil-fatt. Ara kemm ikunu żgħar. Ħdejn il. Mijiet ikun hemm? Mela. Ekku, ikun hemm mijiet kbar u ħaġa differenti però Valerie hija li dawn naħseb in-nies jistgħu jkunu qed ixebbħuhom mal-kangaru għax il-kangaru l-istess. Kont se ngħidlek għax dak għandu l Eżatt, għandu Le marżeb, x'jgħiduli hu marżeb iż-żgħir, ma nafx jekk hux l-annimal iż-żgħir jew il-pocket fil-fatt. Eħe veru, il-kunċett simili. Qisu simili, però d-differenza hija meta għandek il-kangaru dak jibqa' jieħu ħsiebu.
il-ġenitur. Xin iweddu.
Għax jerġa' jidħol ġol pocket u jerġa' joħroġ. Tkun id-dar tiegħu għal ftit żmien. Mentri dawn once li joħorġu daqshekk, joħorġu jdu jfendu għal rashom, fil-fatt ħafna drabi jkunu gruppi jeħlu ma' xulxin permezz ta' denbhom u jifflowtjaw flimkien. Iż-żgħar.
Iż-żgħar. Imma mhux mal-ġenitur. Le, il dawn iridu jfendu għal rashom. Mill-mument li jitwieldu. Mill-mument li jitwieldu.
Ġifieri għandhom ħajja diffiċli, mhux ħaġa. Faċli għax hemm il-predaturi, jridu jgħu kif jistaħbew, jridu jsibu l-ikel tagħhom, jiġifieri il-ħajja tagħhom mal-ewwel tibda, jridu jaraw kif ħa jfendu għal rashom. Jiena fil-fatt kont se nsaqsik tipo, jiena qatt ma rajt wieħed kif għedtlek, inti wkoll għedt li għax jistaħbew, iva jistaħbew, ma tarahomx u hekk. Imma meta tqis li jkun hemm dawn il-mijiet li jitwieldu minn, żiemel wieħed, kif jista' jkun imbagħad li ma tarahhomx? Mela l-ewwel ħaġa rridu niftakru li allavolja jitwieldu dawn il-mijiet, fil-verità mhux kollha ħajibqgħu ħajjin għax dawn ħajkunu sossettibbli għal predaturi, uħud ieħor li jista' jikolhom, etċetera. Ġifieri dan in-numru ħa jonqos. Dawn anki hemm ħut li jista' jikolhom, jiġifieri dawn, speċjalment meta jkunu għadhom żgħar. Allura Ftakar li għandhom qisu skelettru jkun qisu iebes allura anki biex jittiekel in-numru ta' predaturi ħa jkun inqas. Però insibu ġifieri tip ta' ħut li jikolhom. Issa però dawn jagħmlu jħobbu jistaħbew, ġifieri hemm minnhom jieħdu l-forma anki ta' ħaxix ta' tip ta' ħaxix li jkunu qed jgħixu miegħu. Allura jkun diffiċli immens biex inti tarhom. Hemm minnhom anki jkollhom l-istess kulur ta' xi koralli pereżempju li huma jgħixu fihom. Hawnhekk qed naraw wieħed minnhom kif qed tarah jixbeh Alka, tip ta' sargassum ngħidulha din l-alka, ġifieri.
Jixbah ukoll l-istilla tal-baħar li rajna qabel. Ekku. Infatti dawn huma jidhom ishom draguni ukoll mhm. bħala ismijiet. U kif qed naraw jimxi bil-mod, ġifieri isek għandek ħaxixa qed tiflowtja. U aħseb wara meta jiġi ħdejja l-ħaxixa da verament diffiċli ħafna biex tara. Il-kunċett ta' kamuflaġġ. Eżatt. Kif beda jgħidli li ġejt illum jiena. Eh, iva fil-bidu.
Ekku, għax perfett, bil mela, perfett. Sajt kont siħor sillum flok iva. sirena kif għalli. Ekku, ekku.
Hawnhekk qed naraw fil-fatt l-istess kemm jagħmel kif qed jagħmel camouflage, l-istess kuluri tal-ambjent, ma jiċċaqlaqx ħafna u jimxi fil-fatt mal-mewġ tal-baħar kif jiċċaqlaq naqra mal-kurrent tal-baħar jiċċaqlaq u ma jkunx faċli tarah, diffiċli ħafna infatti biex tarah f'dat-tip ta' ambjent. Fil-fatt isek taħseb illi kiber xi ħaxix fuq. Eżatt, eżatt. Ma dik hija l-istruttura ta' ġismu. Ekku, dardu niftakru vele li ħafna minnhom huma ftit ċentimetri bħala daqs Fil-fatt hemm minnhom jiġifieri terġa' iżgħar kif għedtlek l-iżgħar wieħed ċentimetru u nofs. Alla volja hemm ikbar li huma anki sa 35 ċentimetru, jiġifieri hemm minnhom dawn ovvjament ikunu iktar faċli tarahom. Però Sorry, huma jgħixu fl-ilma baħar biss jew issibhom anki fl-ilma ħelu? Dawn qed naraw fl-ilma baħar u Malta għandna anki ġispeċi. fil-fatt. Jiġifieri għandna ġi speċi. Fl-ilma baħar. Yes.
U huma protetti bħala speċi. Jiġifieri inti ma tistax taqbadhom, ma tistax toħodhom, tista' tħares lejhom, toħodilhom ritratt u tagħmirhom biss, tuħu gostarhom biss. U f'baħar fond jew f'baħar baxx? Fil-fatt insibu minnhom fil-baħar baxx u anki fil-baħar fond. Hemm livelli differenti. Fil-fatt jgħidu li fil-passat kienu jinqabdu ħafna anki mis-sajjieda bi żball. meta jkunu qed jistadu bil-qasba u naf min kien jgħidli li fil-passat kienu jinqabdu anki b'dal-mod u mbagħad ovvjament jerġgħu jħarbuhom. Mas-sunnara, ekku. U nimmaġina li anki meta jsir sajd bi xbieki. Iva, fil-fatt dik hija waħda mill-problemi li. Ikunu xbieki rqaq. Ekku, dawn speċjalment anki meta għandek tkaxkir, li xbiek li jsir it-tkaxkir, dik waħda mill-agħar affarijiet għax ovvjament qed jinqabdu numru kbir. Da fil-fatt hemm, iwa, stmat li kull sena jinqabdu mas-70. miljun minnhom, ġifri 70,000 zimel il-baħar, immaġina kemm għandek. Għalhekk ma tarahomx. U fil-fatt. Hija xi ħaġa ta' ħadd. U dik hija l-problema tal-bajkeġ, għax il-bajkeġ tinqa' jinqabdu ħafna speċi oħrajn li ovvjament m'għandhomx valur. Il-bajkeġ hija meta sajjied joħroġ jistad u barra l-ħuta li jkun jixtieq jaqbad jaqbad ħafna drabi jkunu anki klieb il-baħar. Eżatt.
Dawn li min jgħidlek hija tajjeb imma l-kelb il-baħar għandu postu wkoll fl-ekosistema. Ekku, huwa tip ta' predator, top predator li għandu post ġifieri wkoll importanti. Allura meta inti għandek tip ta' sajd bħal t-tkaxkir qed taqbad kollox. Allura inti mhux qed, m'għandikx speċa selettiv, mhux selettiv. L-aħjar huwa s-sajd li jkun selettiv. Bħal meta semmejtlek bil-qasba da qabadha mal-ewwel ra li mhix il-ħuta li ried u reġa' ħelsu bil-mod fil-baħar. Eh, xi ħaġa li lkoll għandna għandna nagħtu każ ta' xi ħaġa hekk. Hija importanti.
Huwa wkoll sajd sostenibbli. Fatt iġi li aħna semmejnih fi programmi ta' qabel meta semmejna l-catch and release li mhm. saret is-sajd sostenibbli. Kif nafuh aħna. E, ma jittiklux, u xek. Le, però jintużaw għandhom fil-passat speċjalment kienu jintużaw bħala għal medicina, ġifieri kienu jintużaw bħala tip ta' medicina minn ċertu pajjiżi. Issa saret iktar diffiċli għax ovvjament jew huwa regolat jew inkella huwa projbit li taqbdu f'ħafna mill-pajjiżi. Imma kienu jinqabdu ħafna, fil-fatt inixfuhom u mbagħad jagħmlu. Għażiltilna ritratt inti fil-fatt ġibt ritratt ta' dawn iż-żumel il-baħar hawnhekk qed narawhom nixfin ħasra. Issa ħalli ngħidu jekk jinqabad bi żball li tużah u mbagħad huwa tajjeb. Mhux neċessarjament għax jekk inti huwa protett inti ma tistax iżżommu. Xorta. Ekku.
Imma jkun tard wisq xi kultant. Imma xorta ma tistax iżżommu, ġifieri. Jiġifieri irid jintrema xorta. Inti idealment jekk inti jkollok xi ħaġa bħal di, meta jinqabad, jipprovaw jeħilsuhom kemm jista' kemm jista' jkun malajr lura l-baħar. Imma anki jekk ikunu mejtin, inti ma tistax iżżommhom. Infatti, jekk inti huwa jekk inti huwa protett, inti dawk ma tistax iżżommu. Sia jekk hu ħaj u sia jekk hu mejjet. Ma tkunx tista'. Interessanti ferm. Grazzi ħafna, grazzi Dr. Sandra tas-sem tiegħek matul is-sensiela tagħna kollha. Eh, kenna ħafna ktar suġġetti li xtaqna niddiskutu miegħek imma l-ħin dejjem eh, ikun limitat imma forsi f'sensiliet oħra min jaf xi darbax. Meta minna l-ewwel sensiel qedna daqshekk. Niserġaj namilna oħra. Eh, aħna unek se nofru lek rigal zajb tifkira ta' għana standek naqra rigali mux iva, iva. ħazin. Illum ħanu ħoċan differenti, ħanu sapuna l Iva, dik hija ħaġa ġdida li introduċejna f'dal program hija sapuna mamula kollox ingredienti naturali u nħadmet il-Palestina li hija xi ħaġa speċjali wkoll għal daż-żmien. Grazzi għall-Eco Shop tal-Loop Djakonija, Parroċċi. Grazzi Dr. Sandra. Grazzi lilek. Aħna se niltaqgħu minn hawn u ftit mumenti oħra u l-ħajtana mhix iġmielu għandu kurżità kbira ħammur nara.